Insellimlek Mir Cassar hawnhekk bil-kotba tiegħi Ara ġejja x-xemx għalik u x-xemx ikwietz nikkomunikaw. Ninsabu fil-paġna ta' l-ittra G, G ta' gomma u G ta' ganċ, G ta' ganċ, u bħas-soltu fl-ewwel parti tal- tal-paġna ikollna t-taqbila. Imbagħad għandna nota dwar il-kitba u fin-naħa fil-parti ta' isfel tal-paġna dejjem ikollna tnax-il kelma u fl-aħħar vers tliet ismijiet li niktbu bil-G kbira. U x'hekk il-G kbira dejjem inħalluha, l-ittra kbira dejjem inħalluha għall-ismijiet. Jiena f'dan, f'dawn il-ftit minuti, ħa ntikom sistema kif tistgħu taqraw u tifhmu. Fil-fatt, poġġejt dawn it-tnax-il kelma li għandna hawnekka u ikkupjajthom fuq il-laptop u poġġejthom, poġġejthom f'sillabi, għaliex bis-sillabi, meta nagħmilhom f'sillabi huwa faċli ħafna li naqrhom. Infakkarkom li kull sillaba jrid ikollha vokali. Per eżempju, għandi il-kelma granċ li miktuba bit-tipa skura, granċ għandha biss vokali waħda, għandha l-vokali a, allura dika rrid inlissinha, rrid ngħidha f'nifs wieħed. Hija kelma ta' sillaba waħda. Il-kliem l-ieħor kollu, il-ħdax-il kelma l-oħra, għaliex għandi tnax-il kelma, huwa kliem ta' żewġ sillabi, għaliex kull kelma għandha żewġ vokali. Fl-aħħar nett, isfel għadtilkom għandi l-ismijiet Grezzju, Gatt u il-Gambja li niktbuhom dejjem bil-G kbira. Imma ħalli ngħaddu għal għall-quiz. It-tweġiba ta' dawn it-tnax-il sentenza tinsab tinsab fil-paġna ta' l-ittra ge għaliex huma kliem li ħa jibdew bl-ittra ge. Mela, it-tweġiba qiegħda quddiemkom kemm tfittxuha ftit f'dawn l-erba' versi li għandna hawnhekka. U l-ewwel waħda hija din. Hawn indaħħal il-karozza jew it-trakk. It-tieni, xi nies iżommu l-għasafar ġo din. It-tielet sentenza, iż-żgħir tal-mogħża hekk insejħulu. Ir-raba', nikteb bil-lapes u nħassar b'din. Il-ħames, jgħidu li dan l-annimal tal-baħar jimxi b'lura. Imbagħad għandna l-atlas u dan jintużaw fil-lezzjoni tal-ġografija. Imbagħad għandna gaġġa kbira hekk jgħidulha. E, sentenza oħra kamra għat-tont mibnija fl-għalqa bil-ġebel tas-sejjieħ. Sentenza oħra, frott tal-baħar għal mazzalza marinara. Imbagħad sentenza oħra, makkinarju li jerfa' u jħott il-ġebel il-kbir. Sentenza oħra tal-kwiz iħaffruh 'l isfel mill-art il-ħaddiema tat-triq. Imbagħad l-aħħar sentenza, annimal b'saħħtu li jixbah lil Barry. Mela, dawk kienu it-tnax il-sentenza tal-quiz li t-tweġiba tagħhom qiegħda hawn quddiemna. Nittama li ġibtuhom kollha tajbin u x'vera. U b'hekk tkun tistgħu titkellmu fuq dawn is-suġġetti. Bdejna. billi rajna eh, anzi nistindikom taqrawhom dawna il-klim li poġġejt fis-sillabi u eh, komplejna bil-quiz ħalli nkun nistgħu niddiskutu dawn il-klim. Eh, nirringrazzjakom.